Tez aytımlar ögretmek kerek. Bizde bizge biz derler, sizde bizge ne derler? Sağ elimde beş parmaq, sol elimde beş parmaq, sayda baq, sayda baq, episi eter on parmaq. Yani böyle bir qolay qolay örneklernen, tapmacalarnen, tez aytımlarnen. Tilni ögrenmek mümkün ve balanı meraqlandırmaq mümkün. Yani Dünya gazetası Terciman gazetasınıñ devamcısı desem, qabartuv olmaz. Çünki biñ doquz yüz on sekizinci senesi Terciman gazetasınıñ soñki sanı çıqqan edi ve aynı şu yılı Yeni Dünya gazetası çıqıp başladı. On yıl devamında şu Yeni Dünya adınen çıqqan edi, soñra Yañı Dünya oldı adı, gazetanıñ adı. Belli ki, meselâ, Terciman gazetası çıqıp başlağanda o eki tilde çıqqan edi, rusça ve qırımtatarca. Gazeta çıqarmaq içün o Bir qaç ağır, mürekkep adımlar atqan edi, basamaqlardan keçken edi. Meselâ, oña bir kereden razılıq berilmedi, mına, al da çıqar gazetanı. Yoq, anda tsenzura bar edi. Ve belki de, birinci vaqıtta öyle bir talap bar edi, eki tilde çıqsın diye. O da talabına uyıp, rusça, qırımtatarca çıqara edi gazetanı, tercimanı. Soñra. yavaş-yavaş tolusunen qırımtatar tiline keçti ve endi Terciman gazetanıñ soñki yıllarında o, tamamile qırımtatarca çıqa edi, tek reklama rusça berile edi. O, o evelki Tercimanı közden keçirgen edim men, rusça reklamalarnı rastketirgen edim. Yañı dünya gazetası eñ başından Ve bu künge qadar, şükürler olsun, tamam ile büs-bütün qırımtatar tilinde çıqa. Şimdi çoq kereler tekrarlana halq arasında da, biz de, hadimler de, mına biz dünyada qırımtatar tilinde yekâne aftalıq gazeta, böyle bir laflar ola. Men buna quvanmayım. Bizde çoq olmaq kerek. Ana tilimizde, tolusen ana tilimizde çıqqan neşirler çoqça olmaq kerek. Men, meselâ, pek quvandım. Armançı jurnalı çıqa başlağanda, Tolusen ana tilimizde o qadar, men bala olğanda bizde öyle imkân yoq edi. Biz aslında ne luğat bar edi, ne bir kitap, ne bir mecmua bar edi. Tek mına Lenin bayrağı ana-babam oquğanda men de anda bir şeyler. Aytqanım kibi, Yeni dünya, Yañı dünya, cenkten evel Qızıl Qırım, adı, gazeta adı zaman-zaman denişip tura edi. Sürgünlikte ruhset berilgende gazeta çıqsın dep, onda, elbet, zamanğa uyıp, devirge uyıp, Lenin adını nettiler, qullandılar, Lenin bayrağı oldı. Lâkin doqsan birinci senesi, niayet, kene yañı dünya adınen ğayrıdan çıqıp başladı, endi ana Vatanımızda. Sürgünlikten ögüne çoq-çoq medeniye, medeniyetnen bağlı maqaleler çoq basıla edi, medeniyet mevzusında. Yani bir teatrde bir premyera oldımı, mıtlaqa yanında da maqale basıla edi. Til konferentsiya olıp keçtimi, mıtlaqa bir balaban bir maqaleler basıla edi, bu til konferentsiyada. Bir de bir bediiy eser yazıldımı, şiirmi, ikâyeçikmi, olar da basıla edi. Yani dünyada, ebet, sovet devrine kelgende, endi anda o qadar mına sana serbestlik yoq edi. Anda endi kolhoz lar aqqında, brigadirler aqqında, partizanlar aqqında çoqça. Siyaset, o, o zamanda yekâne siyaset bar edi, özüñiz añlaysıñız. Bir partiya bar edi, şu yolnen ketmek kereksiñ. Tek Lenin bayrağını degil, bütün mına Sovetler Birliginde ne qadar neşirler çıqqan olsa, episi aynı şunı aydınlata ediler, aynı şu mevzularnı özbekçe, ukraince, başqa tillerde, işte, kolhoz, partizanlar, işte, brigadirler kibi mevzular, neler, esabatlar partiya hadimleriniñ, yolbaşçılarınıñ. Lâkin, lâkin, mına, Esli başlı adamlarnen laf etkende, biz Lenin bayrağını oquğanda, ana o siyasiy, deyik, şu partiyanı maqtağan bir esabat ya da kolhoznı maqtağan bir maqale hatırı içün degil, ana tilimizde çıqqanı içün oquy edik. Gazetanı oqup biz öz tilimizni unutmadıq. Mına bu da onıñ büyük bir rolü, büyük emiyeti gazetanıñ. Çünki halqımız. edebiy tilde gazeta oqup, bayağı yañı-yañı şeyler ögrendi, öz tilini unutmadı, işte, nesiller ara bağ saqlanıp qaldı, tilimiz coyulmadı. Men bilesem, eger Özbekistanda Lenin bayrağı gazetası çıqmasa edi, Yıldız mecmuası çıqmasa edi Özbekistanda, tilimizniñ vaziyeti Ğayet, aslında berbat olur edi bu bu til meselesi, bizde coyulıp keter edi tilimiz aman-aman. Qadın eli aylandıra seyyareni, Qaysı erkek sevmez ana ve yareni, Kerek degil qadın içün kurban çalmaq, Bu şiiri doqsan doquzıncı senesi qararınen yazıldı. Yani biraz, men biraz Özüme kelgen soñ, ösken soñ artıq o vaqıt yazıldı. Yani şimdi misaller mende pek çoq, onlarnı men añlatmaycam, çünki eyecanlanıp başlaycam. Men çoq şeyler körgen edim o devirde. Sürgünlik deymiz, pek ağır, kerçekten de ağır, meşaqqatlı edi, lâkin avdet de qolay olmadı. Seksen doquzıncı senesi. Doqsanıncı senesi, doqsan bir, qaytıp keldi Qırımğa, iş yoq. Baş soqmağa yer yoq. Çadırlarda, bilmey, yertölede yaşağanda bizim qadın-qızlarımız, analarımız, bitalarımız, qartanalarımız, Bizni ruhlandıra ediler, balalarnı, ana o neler deydi, ne tapsa, bir havuçtan, bir hıyardan degendayin, o qadar bir tatlı, tatlı yemekler yapa ediler, aşlar pişire ediler. Ve biz ağlağanda suvuq degendayin, bizni netmeñiz, yırlar yırlap degendayin. Yani. Bizim halqımıznıñ qadın-qızları pek küçlü ve o devirde men bunı öz közümnen körgen edim. Qırım gazetası, Yañı dünya gazetası, Yıldız mecmuası, Armançıq mecmuası, biz epimiz ana tilimizde çıqamız. Esas maqsadımız, ana tilimizni saqlap qalmaq, halqımız malümatnı, bilgi ana tilinde alsın. Şu maqsadımız, ebet, bazı mevzular da fikirlerimiz aynı olmay bile. Meselâ, Qırım gazetasında şu milletimiz adınen bağlı maqaleler pek çoq basıla, bizde bu mesele basılmay, çünki biz başqa fikirdemiz. Bizim o qadar ağır çezilmegen meselelerimiz bar şimdi. O, yıllarnen çezilmegen mesele. Mekteplerde qırımtatar tili, qırımtatar edebiyatı aftada bir saat ögrenile, ögretile. Bu, men belesem, pek ciddiy bir mesele. Şimdi mekteplerde olmasa ana tilinde tasil, balalar bağçasında balaçıqlar ögrenmeseler ana tilini, bütün bu işimiz de zaya ketecek. Çünki kelecek, bizden soñ kelecek nesil öz tilini artıq bilmeycek. Onıñ içün cemaatçılıq olsun, akimiyette bir eki vekil olsa, olar da ğayretini ortağa qoyıp, talap etmek kerekmiz. Mekteplerde qırımtatar tili ve edebiyatına ayırılğan saatler artırılsın, mıtlaqa aftada eñ az, eñ azından üç saat olmaq kerek, eñ azından üç saat olmaq, qırımtatar tili ve edebiyatına ayırılğan saat. Şimdi öyle imkânımız yoqtır. Şimdi ne içün öyle? Ana til, qorantalarda ana tili müiti yoqtır. Balalarnıñ da qabaatı yoq. Yani olar ana tili deyil. Amma anası ana tilinde laf etmey, tuvğan tilde laf etmey anası. Bala rus tili müitinde öse. Televizor, internetni faydalanğan kirse, anda episi rusça. Böyle vaziyette bile biz özümiz ana tili müitini özümiz içün özümiz yaratmaq kerekmiz. Bunda da Bizim milliy matbuatımız yardımcı ola bile. Meselâ, men Armançıqnı alam, bala olmasam da, men özüm içün yañı-yañı şeyler bilge alam, özüm içün yañı-yañı şeyler ögrenem. O qadar meraqlı, çeşit türlü mevzular bar anda. Onıñ içün, meselâ, ana-babalar yanına boş vaqıt, aqşammı ya da raatlıq künlerim, yanına balaçıqnı oturtıp, şu Armançıqnı açıp, mana, bir kel, beraber oquyıq. Onı ses çıqarıp oqusalar. Sen anasıñmı, sen babasıñmı, senin balañ bar, sen oña mıtlaqa, elbette, zemanesine köre kemanesi deyler edi, ebet, sen oña mıtlaqa inglizceni mıtlaqa ögretmek kerek, şimdiki devirde mıtlaqa inglizceni ögretmek kereksiñ. Lâkin başta bir Ana tilini ögretmek kerek. Bala balalıqtan ana tilinde seslerni eşitmek kerek. Sen özüñ bilmesen, o zaman internetke kir. Allağa şükür, şimdi imkân bar. Qırımtatarca bir multfilm qoy oña. Radioda bir meraqlı bir şey, radio qoy. Men, meselâ, aqlımda bar, şimdi deyim, seksen altıncı senesi, biñ doquz yüz seksen altıncı senesi, seksen yedinci. Qartanamnıñ yanında oturam, Mergen qartanamnıñ yanında. Radioda Fevzi Aliyev, Fevzi Bilâlov, Sabriye Recepovanıñ yırları yañğıray. İster-istemez men olarnı diñlep östüm. Qartanam, Mergen qartanam, o rusça pek de yahşı bilmey edi. Tek qırımtatarca laf ete, qırımtatar tüşüngen adamlardan biri edi. Yani, balalıqtan eşitkenim içün ana tilinde seslerni, sözlerni. Men de buna sarıldım, bu ana tilimizge. Yani, büyükler küçüklerge örnek köstermek kerekler. Eger büyükler, ana-babalar, ocalar, bilmeyim, pervasız baqsalar, Qırımtatar tiline, tuvğan tiline, elbette, keleyatqan nesil de. Añsız, şuursız biomassa olacaq, manqurtlar olacaq. Er yıl devlet esabına İsmail Gasprinskiy adına media merkez türlü tillerde yañı kitaplar çıqara. Meselâ, bıltır media merkez tarafından yirmi yedi kitap çıqarıldı. Olardan, eger yañılmasam, on bir kitap Qırımtatarca, qırımtatarlarnen bağlı kitaplar degendayım. Yani, ermeni tilinde, rusça, atta ukraince, nemsçe ve ilâhre diger tillerde de çıqarıla kitaplar Media Merkez tarafından. Lâkin esasen, şahsen biz tırışamız çoqça qırımtatarca. Çoqusı üç yüz nusqada, bazı kitaplar beş yüz nusqada çıqarıla. İsmail Gasprinskiyniñ yubileyi ya da Bekir Çobanzadeniñ yubileyi munasebetinen oña bağışlanğan kitap, yani onıñ eserlerinden tertip olunğan kitap, elbette, onı çoqça çıqarmaq kerek. Üç yüz olsun, beş yüz olsun, o da az, o da az, ebet. Çünki üç yüz biñ qırımtatar olsa Qırımda, üç yüz kitap çıqsa, demek ne olıp çıqa? Elli nusqa müellifke berile, eki yüz elli nusqa kütüphanelerge, mekteplerge ayrı Teşkilâtlarğa, cemaat teşkilâtlarına, meselâ, Yazıcılar birligine mıtlaqa bir qısmı ayırıla. Sovet bar, Konstantin, Keneş bar, çeşit teşkilâtlardan yolbaşçılar, vekiller anda kelip tüşken elyazmalarnı közden keçireler, qıymet keseler. Meselâ, bıltır, şimdi tam hatırlap olamayım, deyik, yetmiş elyazma kelip tüşti. Şu elli, yetmiş elyazmadan yirmi yedi elyazma tasdiqlandı ve kitap olaraq çıqtı. O, elyazmalar, qabul olunğan elyazmalar cedveline kirsetile, qalğanı endi bazı kitaplar bu yıl basıldı, basılmadı ve kelecek yıl Ğa qaldırıla, belki de, kelecek yıl imkân o qadar. İmkânı bar. Öyle, öyle de imkân bar, bazı kitaplar öyle de çıqtı. Meselâ, bıltır çıqmağan kitap bu yıl çıqacaq. Şimdi tilni bilgen, şivelerni bilgen, mükemmel bilgen öyle bir adamnı men rastketirmedim. Biz epimiz ögrenemiz. Elbette, sen, meselâ, Taraktaşlı olğan soñ, sen öz şiveñni, üskütlü olsañ, O şiveni mıtlaqa bilmek kereksiñ. Lâkin halqnı birleştire edebiy til, yazı tili, kitap tili, derslik tili, gazeta, mecmua tili. Yani añlatabilmek içün edebiy til olmaq kerek. Şimdi şive, mıtlaqa şive olmaq kerek, onı bilmek kerekmiz, epimiz. şivi. Lâkin men başqa şey aytacaq olam, milliy sınıflarda, mekteplerde biz ayrı bir şivede bilgi berecemizmi balağa? Elbette, edebiy tilde bilgi berilecek. Ya da siz, şimdi men kitapnı çıqaracam tek bir şivede, demek, tek öz şivem taşıyıcılar içün çıqaracam bu kitapnı, gazetanı, meselâ. Epimiz içün çıqaramız. Yani, belli bir yerde Belli bir ailede mıtlaqa şive olmaq kerek, lâkin umummilliy derece, seviyede, elbet, anda endi edebiy til olmaq kerek. Nasıldır bir göl, bir qaq degildir, o, tolıp taşqan bir deryadır, özendir. Onıñ içün o, daima ögge ketmek kerek. Yani, atta ki, mına pandemiya devrinde Rus tilinde bir qaç biñ yañı söz peyda oldı. Şu Covid sebebinden, men mütehassıslarnıñ nelerini oquğan edim, ilmiy maqalelerini tilden bağlı, yani zaman zaman yañı sözlerniñ peyda olması, zaman zaman bazı sözlerniñ eskirmesi, arhaizmler deyler, yañı sözlerge, neologizmlerge, o tabiiy aldır. Başta bir şivelerden almaq kerekmiz, irmaqlarımızdan, öz qaynaqlarımızdan. Edebiy tilde yoqmı şu söz? Şivede bar. Şiveden alamız, kirsetemiz edebiy tilge. Bu söz şivelerdimizde yoqmı? Demek, qardaş türkiy halqlardan almaq mümkün. Bir misal ketireyim, selfi sözü. Şimdi yabancı söz, biz, türkler, türk tilcileri toplaşıp, bu, ne içün biz bu yabancı sözni qullanacağımız, selfi, selfi dep? Toplaşıp, onda Türk dili qurumı bar. Em Türk dili qurumındaki mütehassıslar, em halq arasında bayağı bir muzakereler oldı, bir söz içün. Anda Yüzlernen sözler teklif olundı. Türk tili esasında böyle bir selfi. Şu yüzlerce sözler arasında öz çekim sözü saylanıp alındı, seçip alındı ve edebiy tilge kirsetildi. Elbette, meselâ, Refat Apazov öz hatırlavlarını yazdı rus tilinde, ya da Aydın Şemizade. Golubıye mustangi, Mavı tarpanlarmı ne, yani rusça yazdı, güzel eserler. Yani olarnı da, olarnı da, olar halqımıznıñ taqdirinen bağlı kitaplar, olarnıñ da öz yeri, emiyeti bar. Lâkin. Eger meselâ qırımtatar şiiriyetiniñ bugünü, yarınki kününi, kelecegini közde tutsaq, yazılğan eserler ana tilimizde olmaq kerek. Çünki, meselâ, İngilizce Şekspir meselâ başqa tilde. Yazsa edi. İngliz meselâ, o başqa tilde yazsa edi, belki o qadar tarihta qalmaz edi, emiyeti de olmaz edi öz halqı içün eserleri, Puşkin olsun ve ilâhre. Er bir şair, er bir yazıcı başta bir öz tilini bilmek kerek. Ve öz tilinde yazmağa tırışmaq kerek, menimce. Atta ki, mına Çengiz Aytmatov bile ömrüniñ soñki yıllarında daa çoq qırğız tilinde yazmağa tırışa edi. Yazıqsına edi, öz vaqtında çoq, keşke çoq, çoqça yazsa edim, Nt. Legendayın. Kimdir qullanıp başlağan edi öz vaqtında tozyutar sözüni, pılisos yerine tozyutar, o qadar begendim. Yani öz tilimizden faydalanıp, biz öz tilimizniñ baylığını kösteremiz. Yani biz ne o qadar bir fuqare halqmız, biz pıl sözüni bile öz tilimizde añlatıp olamaymız. Pılesosnı toz yutar dep alındı, pek güzel oldı. Anda kalka meselesine kelgende, böyle bir şey bar, mesele gazetada, v tsentre vnimaniya degenday, ne, böyle etet, etet vopros v tsentre vnimaniya. Anda lâ çare diqqat merkezinde dep alamız. Mına bu kalka, bu tamamıyle kalka, begenmeyim men bunı. Soñra böyle daa şey bar, meselâ, Eto, bil, rassmotrim etot vopros. Halq arasında neçündir voprosnı episi sual dep belley. Vopros, sual, sual baqıldı. Sual baqılmay, sual berile. Bir toplaşuvda na sobraniyede bil rassmotrim vopros, anda mesele sözü qullanıla. Sö, mesele baqıldı, sual baqılmay. Adamlar Az oquğanı içün, menimce, az oquğan, az meraqlanğanı içün bu inceliklerin farqına barmaylar. Bilmeyim, becerip olamı, yoqmı, Telegramda men Tilim adlı bir kanal açtım. Çarem olğanda, vaqtım olğanda kirip bir-eki şeyler yazaman da, paylaşam bilgilerimnen, nacizane, işte, o, yañı dünyada alınğan bilgiler. Soñra men cenkten evel çıqqan mecmualarnı da oqup çıqtım. İleri, mesele, ana tilimizde İleri pek salmaqlı, güzel bir mecmua çıqqan edi. Yaş quvet, sürgünlikten ögüne Yaş quvet bizde çıqqan edi, ana tilimizde gazeta. Yañı dünya, o devirdeki Yañı dünya, latin ariflerden çıqqan Yañı dünya. Olarnı oqup çıqtım, çarem olğanı qadar. E, oqumağa devam etem. Ve deycegim, o qadar zengin, tamamıyla zengin tilimiz anda, o devirde. Şimdi yarısı kalka qullanıla, çoqusı sözler rusça qullanıla, çünki, adım, bu sözler, mesela, bizde bar, Biz olarnı bilmeymiz. Ne içündir luğatlarğa da kirsetilmey qaldı. Şimdi hatırlap olamayım, mına, bizde belli bir oca bar edi, Abduraman Bari. Onıñ bir kitabı, Hatırlavlar kitabı çıqqan edi, Keriç tarafında ocalıq yapqan edi. Öz hatırlavlarında bir ösümlikniñ adını añıp keçe. Bu ösümlikniñ adını men bütün qırımtatar tilinde çıqqan bütün luğatlarda qıdırdım, tapmadım. Mına, şey, Avdetden soñ, meselâ, Seyran Üseynovnıñ çıqarğan luğatlarında baqtım, cenkten evel çıqqan luğatlarda baqqa, Osman Zaatovnıñ eski-eski luğatlarında baqtım, tapmadım bu sözni, iç bir yerde tapmadım. Kümük Sözlüginde, kümükçe rusça sözlüginde taptım şu sözni. Yani bu söz bizde bar edi, qullanıla edi, biz onı unuttıq, lâkin kümükler qullanalar alâ bugün. Şimdiki zamanda, bugünde bugün qırımtatar tilinde tam manada güzel şiirler yazğan larnı sayıp çıqmaq içün bir qolunıñ beş parmağı yeterli olacaq, atta ki ço çoqluq etecek. Umumen, genç qalemler ni alsaq, ümütli. gençlerden men Vesile Menusmannı, Sevil Karaşayev, Gülnara Üseinovanı añıp keçe bilem. Yani olarnıñ eserleri, yani olarnıñ eserleri ana tilimizde yazılğan ve Şiirlerinde şiir bar, bediylik bar. Ümütli qalemlerimiz, eger devam etseler, icat etmege devam etseler, eminim, küçlü şairler, yazıcılar olacaqlar. Rametli Yunus Kandım. Bizim ustazımız aytqan edi, bizim mıtlaqa artımızdan yañı nesil qalem saipleri mıtlaqa kelecek olar, mıtlaqa olacaqlar, yeter ki, tilimizni elden qaçırmasaq, tilimizni yaşatsaq. Ebet, meselâ, serbest gazeta olsa, devletke bağlı olmağan gazeta, o, istegen şeyni basa bile. Seni kimse zıqarlamay, tazıyıq etmey, basqı yapmay, nezaret etmey. Devlet gazetasında, ebet, vaziyet başqaca. Başqaca o, Lenin bayrağında çalışqan hadimlerimiz bunı pek yahşı bileler, hám da pek büyük tazıyıq astında ça, çıqara ediler gazetanı, bayağı sözleri yasaq olunğan edi, bayağı mevzular yasaq olunğan edi. Şimdi bizni ne qurtara? Yañı dünya gazeta bu siyasiy gazeta degil. Medeniy-maarifiy gazeta. Yasaqlar yoq, şükürler olsun. Yani eger yasaqlar olsaydı, men mında bir kün çalışmaz edim. Çünki men evel ezelden de, endi yirmi yıldan ziyade mında çalışam, aytqan edim, eger siyasiy bir, tamamıyla siyasiy bir neşir olsa, men anda çalışmam. Amma aslında biñ doquz yüz doqsan doquzıncı senesinde men birinci kere kelgen edim Yağnıdünyağa ve bir yıldan soñ endi çalışıp başladım. O, Ableaziz Veliyev, Yunus Kandım rametli, rametli Nuzet Umerov teklif ettiler. Men o vaqıt student edim. Eger elli yılda çıqqan elli eki sannı közden keçirseñiz, siyasiy materiallarnı anda tapmazsıñız. Pek az. Olsa bile, bu töpeden yollanılğan rica etken bir eki maqaleçik degende. Qalğanı, tasil. edebiyat, til, medeniyet, sanat, din kibi mevzular. Ve bu ceetten Yañı dünya gazetasınıñ ve Qırım gazetasınıñ mündericilerini alsaq, bir-birinden farq ete. Ebet, olar daa çoq içtimaiy-siyasiy neşir, biz daa çoq medeniy-marifiy neşir. Ve çoq, aslında aytayım da, bizde çoq olmaq kerek neşirler. Ve kâğıtta olsun, istese adam kâğıtta oqusın. İnternette çoq, çoq saifeler olmaq kerek, türlü, türlü. Qafiye, qafiye, yoq, bilem, rifma olğanı bilem. E, e, e, qafiye sözniñ tamırından yapıla, tamırında. Şimdi, yalğamalarına, afiklerine köre degil. Şimdi qolay yolnen keteler çoqusı. Yapalar, oturalar, köreler, seveler. Meselâ, Şiryan Alini añıp keçsek, anda bir satırında. Yurtdaşlar sözü nen bite birinci satırı mesele, yurtdaşlar. Ekinci satırında buna qafiye olaraq yurt taşlar qullandı. Yani yurtdaşlar ve yurt Taşlar bam-başqa bir ne tesir oldı, bam-başqa bir obraz köz ögünde. Bizge, biz, mına bizge ya da olsun Yıldız mecmuasına yollanılğan şiirlerniñ Seksen fayızı, ana, siz aytqan fiilli qafiyeler. Tamam ile, ebet, vazgeçip olamamız, lâkin tırışmaq kerek, tırışmaq kerek. Bizde nasıl balalıqtan eşitken edim, o da hadis, Beşikten mezara qadar ögren. Biz. Şükür etmek kerekmiz, er kün. Keldik, uyandıqmı, demek, kene küneşni köremiz, kene nefes alamız, degendayin. Ve er kün bir şeyler ögrenmek, bir, bir şeyler özümiz içün, ailemiz, qorantamız içün, halqımız içün bir de bir faydalı şeyler yapmağa tırışmaq kerekmiz. Yani. Kün boş-boşuna keçmesin. İster edim ki, öyle olsun. Er kes bunı becer, beceralmay. Lâkin tırışmaq, ıntılmaq kerek buna. Til müiti yaratmaq kerekmiz. Men aytqanım kibi, özümiz yaratmasaq, kimse bunı yapmaz. Ve vaqıtnı qaçırmadan til. Men şimdi mına Qırım Junior eger yañıl, Qırım Junior mına bu Facebookta, Yutubda bereler balaçıqlar içün meraqlı şeyler. Pek büyük iş yapalar. Armançıq mecmuası pek büyük iş yapa. Tilimizni saqlap qalmaq. Biz endi, ebet, men endi degendayin Yaşağanımnı, bir parçasını yaşağan, yaşadım endi. Qartlar da endi, yazıq, aramızdan keteler. Bir parça bilgenimizni bilemiz. Lâkin tilimizniñ kelecegi ne olacaq, yarın ne olacaq? Şimdiki balaçıqlarğa til sevgisi aşlanılmaq kerek. Bu da qorantada, mektepte aşlanmaq kerek. Bunı. Ve internetten de, milliy neşirlerimizden de mıtlaqa faydalanmaq kerekmiz, til müitini yaratmaq kerekmiz. Men ukrainceni bir söz bilmey edim. Qırımğa biz kelgende, men şaştım. Bir qaç telekanalnı açıp baqsam, ukraince laf etile, bu nasıl bir til? Yani, lâkin olarnıñ yayınlarını diñlep. Ukrainceni men ögrendim. Kerek olsa başmaqçı olursan degen bir laf bar da, işte, böyle bir zamanda imkân barmı, ondan faydalanmaq kerek. Ve ne. Güzel olur edi ki, daa ne ceetten bahtlı bazı olarnıñ elde, mesele, qartana qarbabaları yanında olsa, olar da ana tilinde laf etse, şimdi qartana qarbabalar da çoqusı ebet laf etmey, amma o laf etseler, o ne, nur üstüne nur olur edi. Bir adam aytqan edi, Men elli yaşıma kelip, Avstraliyağa keldim, Elli yaşıma kel, Avstraliyada bir qaç yıl çalıştım. Avstraliyağa kelgende İngilizceni aslında bilmey edim. Lâkin o yerde çalışıp başlağan soñ, qayda barsam, er yerde İngilizce laf eteler. La çare degendayım. Ne tez ara, tez vaqıt içinde, yarım yıl içinde İngilizceni o qadar yahşı ögrendim. Endi patagüt laf etem, dey. El, adam elli yaşına kelip ögrendi İngilizceni. Biz ana tilimizni ögrenip olamamızmı? Men buna şaşam. Ve şimdi keneden etem, biz bahtlı, özümizni bahtlı saya bilemiz. Neçün? Çünki bizde şimdi bayağı imkânlar bar. Bekir Çobanzadeniñ şiirlerinde, Şakir Selimniñ şiirlerinde, ustalarnıñ eserlerinde elbette vezn bar, elbette bar. Genç qalemlerde yoq ya da pek siyrek rast kele, amma ögrenmek, ögrenmek Klassiklerni oqu. Maña Şak, rahmetli Şakir Selim aytqan edi, bizlerni oqumaq, klassiklerni oqu. Klassiklerni çoqça oqumaq kerekmiz. Aa, ve, aa, er bir satırına, veznine, qafiyesine, diqqat bermek, emiyet bermek. Bizde evel, ezelden qalğan, ta hanlıq devrinden qalğan şekiller bar, olar qullanıla. Meselâ, redifli şiirler de evelden qullanıla edi, soñra siyrek rast kele. İstesek bu tarafqa. Men şimdi aqlıma keldi. Türkiyede şiiriyet festivallerinde çoq iştirak ettim, defalarca. Ve nege emiyet berdim? Şimdiki Türk şairleriniñ doqsan fayızı. qafiyesiz şiirler yazalar, serbest şiirler deyler, aq şiirler deyler. Yani bizim içün eñ müimi şiirdeki vezindir, mına biz aytqan, bu deyler. Yani siz baqmañız anda. Qafiye yoqtır, amma serbest bizim şiirimizde vezin bar, olarnıñ aytqanlarına köre. Menimce, anda vezin de yoq, bazılarında. Men, eger diqqat etken olsañız, mına soñki sefer, eki yıl evvelsi, ğaliba, çıqarğan şiirler cıyıntığıma, evelki, evelki yıllarda yazğan şiirlerimni kirsettim. Çünki yañı şiirler aman-aman yoqtır. Soñki, Ney sebepten yoqlar?
İlham yoqmı? Bilmeyim.
İş çoq, iş çoq. Qasevetler çoq. Bazı qaralamalar bar, qaralama. Belki de, ileride olar esasında yañı bir şiirler doğar. Men soñki vaqıtta, daa çoq ikâyeler oqumağa başladım, daa çoq, Yazmağa degil de, oqumaq. Oqumaq, oqumaq. Meselâ,
türk tilinde olsun, rus tilinde olsun romanlar çoq oquy edim evel, evelki yıllarda. Romanlar begene edim. Soñki vaqıtta roman oqumağa vaqtım pek o qadar çoq degil. İkâyelerge keçtim. Mesele, Aleksandr Belâyev, bu Çılâk amfibiya belli eseri. Onıñ ikâyelerini o qadar begenip oquyım, ve diger ediplerniñ ikâyelerini. Özüm de soñki vaqıtta daa çoq ikâyeçikler, ikâyeler yazıp, yazmağa tırışam. Becerip olamı, becermeymi, bilmeyim, vaqıt kösterir. Ya, yani, bir vaqıtlar aytqan ediler, men özümi qıyaslamayım, teñeştirmeyim, misal olaraq, Cengiz Dağcı yazıp başlağanda şiirlerden başlağan edi, yani, o, cenkten ögüne şiirler yaza edi, şiirleri matbuatta basıla edi, lâkin, işte, cenkten soñ, ğurbet Ve o, romanlar yazıp başladı.
Ana o, o nesil bizde, men yirmi yıl evelsi mında çalışqanda, bizge qart, o, o devirki nesilden qartlar maqaleler, aftada onlarnen maqaleler ana tilimizde yazıp yollay ediler. Canlı, mına aytqan kız, canlı tilde ya. Olarnı alıp basa edik biz. Şimdi yoq. Şimdi yollamaylar. Yollasalar bile rusça yollaylar. Pek siyrek alarda qırımtatarca yollayğan adamlar bar, lâkin çoqusı rusça yollay. Yani pek çoq tercimeler yapmaq kerek. Tercime, mınav tercime de endi ustalıq. Tercimeni becerip olsañ, Adam bu tercime mi, bu özü yazdı bu ana tilinde, añlap olamaz, elge ustalıqnen tercime etsen. Eger zayıf terciman olsan, ebet, anda oquğanda bu, bu nasıldır bir suniy, suniy bir til kibi körüne, çünki cümleler, sözler qırımtatarca, lâkin episi bir, canlılıq yoqtır içinde. Ocalarımız, rametli Kemal Qonratlı aytqan edi bir kere, Terek ne qadar uzansa da, kökke yetalmaz. Böyle bir bizim, bizim halqımızda böyle bir atalar sözü bar. Şimdi barı, anda bir ruslarda da buna benzer bir şey bar, Vışı golovı ne prıgnış. Yani, bizde başlaylar, Başıñdan sıçrap olamassıñ, köt. Başlaylar tercime etmege. Yani, aynı şu fikirni bildirgen öz tilimizde, canım, canım, şu atalar sözü bar, Terek ne qadar uzansa da, kökke yete almaz. Aynı şu fikirni bildire. Menim qartanam Seviye de bu atalar sözüni dağnı yüksek deme, murat etsen çıqarsın, duşmannı küçlü deme, davransan yıqarsın. O qadar bilesizmi ruhlandıra bizim atalar sözümüz, atalar sözleri, folklorımız. Olarnı ögrengen sayın Men, men ne qadar ögrensem, bir hazine, bir hazine tolu bir sandıq açqan kibi olam, böyle bir e, masallarımızda oquğanda. Qolğa qaval aldı baqa, vaq-vaq, vaq-vaq çaldı baqa, Rametli Nuzet ağanen çoq, çoq qonuşa, subetleşe edik. Mına oña ben tam manada şair der edim. Biz epimiz, işte, aveskârlarmız, tam manada, kerçekten aytqanda. Çünki aqiy şair bir qaç biñ satırnı ezberden bilmek kerek, başqa şairlerden, başqa şairlerniñ eserlerinden bir qaç biñ satırnı ezberden bilmek kerek. Ya siz bilesiñizmi? Bilmegenim içün aveskârım. Nuzet ağa. Bunı Jitomer bile edi. Mına qonuşamız, o dey, seksen doquzıncı senesi men bir poema yazğan edim, dep başlay, başından soñunace bu poemanı oqup başlay. Toqtap olamay. Ağzım açılıp qala edi. Bu adam mında. Tünevin ne oquğanını, ne yaşağanını hatırlap olamaysız. Bu adam o seksen, o vaqıt seksen yaşında edi ğaliba. Bu yaşına kelip, otuz, qırq yıl evelsi yazğan eserlerini ezberden bile. O tam manada icatkâr bir adam edi. Bizde az, bizde şimdi deyler, Qırımtatar Yazıcılar Birliginde otuz aza bar deyler. aşağı-yuqarı. Lâkin bu demek degil ki, bizim şimdi küçlü otuz edibimiz, küçlü otuz yazıcımız, şairimiz bar. Yoq, olar arasında tam manada özü sözü yazıcı olğanlar az. Bizde cemaatçı, faal cemaatçı bar, Eskender İlyasov. O, Qarasuvbazarda balaçıqlarını toplap, olar içün ana tili dersleri keçire, meşğuliyetler keçire. Mına, gazetamızdan da faydalana. Aça, bizde balalar dünyası çıqa, balalar içün saifeler. Olarnı aça, şiirçikler oquylar, tapmacalar. Tez aytımlar, oyunlar ögren. Mına o, fedakâr insan. Kimse aylıq bermey onı. Kimse bunı yap demey. Özü, öz isteginen, teşebbüsinen balaçıqlarnı toplap, olarğa ögrete, ana tiline sevgi aşlay. Çünki özü de ana tili müitinde östi. Devletniñ, devletniñ Ne qadar, nasıl azca biz ses çıqarsak, o qadar yahşı oña, men añlağanıma köre. Ana, çıqamı sizde gazeta, ana, teatr barmı degendayin, amma, ana, devlet tili ilân etildimi Anayasada, ana, daa ne kerek degendayin. Biz özümiz talap etmek kerek. Mına, demin ayttım da, mekteplerde qırımtatar tili ve edebiyatına ayırılğan aftada bir saat, Bu masqaralıqtır. Bu yeterli degil. Eger gazetada, redaktsiyada alsaq, bir zamanda, deyik, aşağı-yuqarı on beş hadim çalışa edi, aftada gazeta bir kere çıqa edi. Şimdi aynı şu aftada bir kere çıqqan gazetanı beş adam azırlay. Yani, Bayağı hadimler endi yoq. Yañı hadimlerni bir taraftan almaq çaresi yoq, çünki er şey bücetke bağlı. Diger taraftan, qırımtatarca edebiy tilde yaza bilgen kadrlar da, mütehassıslar da pek çoq degil. Olsa bile, bu aylıqqa, Er kes istemez çalışmağa. Biz endi alıştıq endi, qaç yıldan berli. Bakuda büyük bir halqara konferentsiya kete, tilciler, filologlar, anda yazıcılar da bar edi. Ve anda Azerbaycan alimlerinden biri sözge çıqıp, dedi, men, ebet, dedi, biz çoq millionlı milletmiz, azerbaycanlılar, türkler de seksen million. Özbekler anda otuz million bile. Biz büyük milletlermiz. Lâkin menim içün bir örnek, bir numune qırımtatar halqıdır, dedi. Men anda büyük bir zalda yekâne bir, bir özüm qırımtatarlardan bir oturam, tap, nettim, eyecanlandım. Çünki, dedi, soyqırımğa Sürgünlikke oğrağan halq, başqa bir halq çoqtan berli yoq olıp keter edi. Vallayi, dedi. Lâkin qırımtatar halqı o qadar bir sabırlı, küçlü, cesür bir halq ki, olar sürgünlikte sağ qalıp, bayağı milliy degerliklerini saqlap qalıp, öz ana vatanına qaytıp oldılar. Bu büyük bir, epimiz içün bir büyük bir nümünedir, dedi. Olar, ebet, üç yüz biñ qadar Qırımda, azdır bizge baqqanda, lâkin ruhiy ceetten alğanda, ruhen bu pek küçlü bir halq. Ve biz bunı şimdi ileride isbatlamaq kerek, böyle bir o qadar yüksek, böyle büyük laflardan soñ, Tek şu laflar içün degil, özümiz içün, mına bu ecdatlarımıznıñ, sürgünlikte qalğan ecdatlarımıznıñ kemiklerini sızlatmamaq içün, kelecegimiz içün tuvğan tilimizni epimiz sevmek, ögrenmek, çare olsa bir-birimizge ögretmek kerekmiz. Men öyle fikirdem. Ve deycegim, türkler ögrete edi tez aytımlar. Berberistanda bir berber bir berbere gel birader beraber bir berber dükânı açalım demiş. Yani Türkçe biz o qadar çoq ögrendik ki, men mesele saatlerce Türkçe konuşabilem.